Halo halo December ni hlei ruk zing lai thong chim na kan tong than hna ye tu zing he update yu tete salai a chunga zei pipa chang mi cho om tuk lem lo cha khan san sana tu zing update ding he om tuk lo le zai si po a nan sana kan update kho mi le kan chim kho mi le her mi te kha kan van phung lai ye Thongpang chung kan lu hlan le update chung kan lu hlan ah ka va chim tawn bantuk khan kan YouTube channel in subscribe in rak kan bawm tham ve oh. Subscribe tua kan fian bin ha cun subscribe nan tu ah cun ni fatin lai hol ten kan chim mi thongpang nan ngai kho peng ve lai i nan thai kho peng ve lai Chin ram chuang chang se se Laitlang cangmi siseh, Kawlram chungah cangmi thawngpang mipi sinah chim a herh ko. Phuan a herh ko kan timi vialte kha nan thei khawh peng ve lai caah subscribe tuah kha kan i fialmi hna si. Siahcun thawngpang chung kan lut lai i Chinland Council lei kam hi update awk tam a van um lem lo. A ruang cu atu ah nan theih bantuk i mee nih an focus mi cu Thantlang a si bantuk i Cantlang khua chung hi kahdohnak hin tluk in a fak rih lo. Meithal a puk peng ko. Puk cu cun ah Hakha lei in hriampi in a van kah tawn hna i ah meithal a puah deuh caan ah a van bawm tawn hna. Le Zack Fighter Wave 12 le Valawng cu lawlaw seh Hakha lei ahcun eh Hakha le Thantlang lei ahcun a van ra tuk lo i bom a thlak tuk lem lo. Atu lio kan dirhmun ahcun cunglei kahdohnak cu a van dai ngai. Timi kha mipi sinah ka van chim khomi sisehlaw, ka van update khomi sisehlaw, miohlaan zong Thantlang ca siseh, a dangdang operation a tangmi ko in pehtlai a timtuan a ṭha taktak a ngei lai. Cu ve bantuk kan pasal ṭha hna zong nih timtuannak ṭha tuk an ngei ve. Mipi zong ka chim tawn bantukin timtuan a ṭha te ngei ve hna usih law a rauh hlan ah Chinram ah SSU ralhrang in kan tei i freedom kan hmuh khawhnak ding caah kan umnak cio tein i zuam hna usih timi kaa chim ka van duh. Le a rauh hlan ah Thantlang ah fak ngai kahdohnak a chuah te a chuak te lai tiah ka zumh. Karung lei karung lei nih zeihmanh an tuar lo bia a si lai tiah ka zumh tu tiang ahcun fakpi kahdohnak ca um rih lo. Asinain a rauhhlan ah fakpi kahdohnak um ṭheo lai timi kha ka zumh caah mipile zong ready cio te um hlah usilaw thlacam men i pehzulh thlacam hna usilaw chawlava thawmi nih pehzulh in chawlava thaw hna usih timi kha tuzing ah chimchih ka van duh. Nizaan Hakha kong he pehtlai in thawngpang tam ka thei lo. A ruang cu keimah ka zong khual ka tlawn caah khan tam thawngpang ka hlat kho lo. Le A pahnihnak ah atu lio Falam zong he a ca nizan tini ah khan a kap i nihnih chung cu thongpang he tluk in a van linsa lo Falam hi. Uh, 268 ṭagawng pian lu i tlawmpal van ka vanlawng van kai paw vanlawng van kai bak in brotherhood le e pur kan huan tol ping caah khan Ka chim cang bantukin Falam cu SSC ralhrang nih vanlawng bak ah a venmi hna asi. Two sixty chung ah a um i Tekong chungah a um i pawl vanlawng bak in a venmi an si caah vanlawng van rat bak in tlawmpal a van kah hna i vanlawng a van kai ahcun CB lei pawl le AA pawl kan hnu an so ṭhan peng caah lawlaw sicun an di kho ve rih lo timi kha mipi sinah chim ka van duh i la tu ama team ning ama ruahnak ah khat cun December thla chung hrim ah hin kan di lai timi khan a tim tuami si i atu tiang ah cun a van di kho rih lo December ni hlei ruk kan phan cang i a tam zawt cu tang ti lo zeidan lo ti la timi cu ka thei lo. Falam he rau hlan ah kan dih lai tiah an chim. Zeispaoh ah an timtuah ning bantuk te tlamtlin khawhnak hna cun lungthin thiang te lungthin thiang tein ralzaw an do i ral an do tik zongah ah pawngkam Chinland Council maw sisai dangdang zuamcawhnak lungthin he si loin nihsawhnak lungthin he si loin lungthiang tein miohlan kan do khawhnak an do khawhnak hna thlazong champiak hna usih law cun Falam khuapi zong a rau hlan ah teinak a hmuh khawhnak ding caah thlacam bawm hna usih timi kha chim ka van duh Falam le Mende cu ai khat ko atu lio ah SSC ralhrang nih an duh caan ah innte tiang khangh an duh caan ah vanlawng a ratter i bom a thlak khakha an dir hmun lawlaw si a si i Falam zong a van dir rih loh Mende zong a dir rih loh zei si poah ah Falam operation kalpimi Mended operation kalpimi Cun Chinland Council ralkap ca zongah thlacam bawm hna usih law a rau hlan ah tutan ah operation kalpi nak hmun pawl hi a dih i a thian i mipi kan hna ngam dio nak hna caah thlacam bawm hna usih law Pathian nih teinak kan pek khawh nak ding caah thlacam bawm hna usih ti ka van duh. Cun atu lio kan dir hmun ah Chin Brotherhood le CC hi hmunkhat i a ran do ṭi a hau cang i Hmukhatte ah Chin unau an sinak le thisen an sinak le unau thisen hen a hlam caan a cu cang ting ka ruah. Le a rolan a ra zawn do ṭi i minung thingon thleng khotu cu minung si loin Pathian si bantuk i Pathian sinah thlacam hna usilaw a rohlan ah teinak kan hmuh khawhnak ding caah i zuam cio hna uh, Pathian sinah thlacam hna usilaw uh, bawm hal ko hna usih. Kanmah le kanmah kan lawng a rul lo ahcun kan ral he foite kan tei la lo cucaah kan lung a rual hrimhrim a hau kan ral kan doh lio ah cheukhat nih lam a phi ka ka nak keimah do nak keimah operation tuah nak ding hmun seh ra tuah hlah rak na ke ra lam hlah timi tete um cun a hlei in Falam operation kalpi mi brotherhood lei le AA nih Falam peng ah le Falam Falam ram ah mi eh ahohmanh lu kan du lo lu le chuah kan du lo ti tiang hna cu cathanh an chuah nai zong PDF zohlan le Chinland Council ralkap karlak zong buainak a um le zedah chim ka van duh ti ahcun atu lio kan dirhmun hmun ah mah bantuk pakhat le pakhat i vuak khi ti buainak a chuakmi lu lak kha a um ti lo nak hnga thlacam cio hna usih law. A rauh hlan ah kan ralpi kan tei khawhnak ding caah kan umnak cio in ṭangla cio ko hna usih, chawlava in siseh, thlacamnak siseh timi kha tuzing ah ka van chim khawhmi sisehlaw tuchun tu hi update a tam ti lai tiah ka ruah. Zahan zaan kha update awk zahan zaan kha chim awk le vei awk thongthar a um lem lo caah khan tuzing nan sinah ka van update khomi le ka van chim khomi cu mah vialte kha sisehla. Zei si poah nifatin kan YouTube channel ah Lai holte an thong rangai pi min dilak chung alom nak tampi kan ngai tu tiang subscribe kan bom min nan dilak chung lom tampi kan e atang ri min zo subscribe like share kan bom thanong ti mi ka chim chi kan do okay god bless you all